Сәлам! Без бу юлы иҗади форумда. Һәм шуңа күрә бу чыгарылышта без сәхнә белән танышырбыз. Әйдә киттек. Ә безнең сәхнә без бердә гади түгел. Аны көненә 7 тапкыр, 6 мужик, 5 сәлинкә аш ашап, меңгерәләр, төшерәләр, меңгерәләр, төшерәләр, меңгерәләр, төшерәләр, меңгерәләр, Төшерәләр, менгерәләр, төшерәләр, менгерәләр. Ну аңладыгыз бит инде. Төшерәләр. Бу сәхнәдә Джек Бокс төркеме, Пицца төркеме һәм Интонация төркеме чыгыш ясады. Ә инде иң мөһиме, шушы сәхнәдә булды Ой, Баязит. Бу сәхнәдә 39 яктырту приборы бар. Шуларның бишесе сәләт хәрефләре. Бу сәхнә 3 тоннага кадәр күтәрә ала. Ул бит бер фил. Ягъни 37500 хот-дог дигән сүз. Безнең сәхнәдә 19 киловатт тавыш урнаштырылган. Менә сез аңласын өчен, ашханәдәге сәлкешләр аш булсын дип кычкырганда 20 киловатт тавыш чыга. Тамашачы залы амфитеатр форматында ясалган. Монда 1200 урын бар. Сез аңласын өчен, ул 12 кадәр. Сәхнәнең ян-ягыннан Дүрт метр ярымга ике метр ярымлык ике экран урнаштырылган. Бу экранны фатирга куйсаң, бер стенага обой ябыштырасы булмый. Нәкъ менә шушы сәхнәдә безнең көн саен кичке чаралар узамында җырлыйлар, бииләр, мастер-класслар уздыралар. Тукта! Рүзәл, җанлы сәләтнең меди үзәге ана тегендә.
Рәхмәт, Фаил, рәхмәт. Барсыңа каласың бит. Җәмәгать, безнең инде аңлавыгызча берничә мизгелдән туры эфир башлана. Шуңа күрә сүзне тапшырам студиягә Рүзәл Рәхими.
Күпме дөньяда кайгылар, күпме дөньяда хәсрәт. Әйттем бит инде Рамилгә. Алып кил бу гелне дип. Юк. Обязательно калдырырга кирәк. Ярар, үзем алып килдем. Ха, ишмасам мотор булып китте. Монсы мондарак куйып кусын. Ах, сәләт. Нинди шәп атмосфера. Сәлам, дуслар! Сәлам, сәләтлеләр! Сәлам, сәләт дөньясы! Изге иҗат биләр форумыннан сезгә кайнар, кайнар чын йөрәктән сәламнәр җибәрәм. Һәм инде бүген җанлы эфирыбызны, җанлы сәләтебезне бергә үткәрербез. Мин Рүзәл Әхмәдиев сезнең белән бергә булырмын. Менә кайберәүләр сорый, иҗат биләр форумы нәрсә соң ул диләр. Һәм инде без җавап бирәбез. Ул да булса сәләтле балаларның һәм яшьләрнең үз-үзен күрсәтү өчен менә дигән мәйданчык. Ул быел эш юнәлештә эшли. Музыка, әлбәттә, театр сәнгате. Һәм инде әлбәттә буларны музыкада да һәм инде театрда да була торган Нәрсә? Әлбәттә, бию. Һәм инде бию турында да без сезнең белән бик күп, бик күп сөйләшербез. Ә инде мин сөйләп кенә киттем. Әлбәттә, татар тотып карамыйча ышанмый диләр. Шуңа күрә инде без дә сезгә әлеге безнең матур иҗади форумыбыз турында видео карап китегез әле. Менә шуны хәзер безнең белән бергәләшеп

музыка, театр юнәлешләре буенча лабораторияләр форматында уза. Иҗади лабораторияләрне республикабызның атказанган артистлары, танылган шәхесләр, бөтенрәсәй һәм халыкара конкурслар җиңүчеләре алып бара. Катнашучылар иҗади төркемнәргә берләшеп, остазлар белән коллаборацияләрдә яңа иҗади проектлар әзерли.

Бу инде э, әйтсәк, менә чагыштырганда быелны э, бик чаглау э, балалар үсте һәм алар күбрәк ачыграк яңа информациягә, яңа юнәлешләргә һәм инде э, теләкләре күбрәк катнашырга мастер-классларда менә урын юк. Без катнашучыларны кыскартсак та санын, барыбер безгә җитми бу һәм бу безгә бер карасаң шатлык та бер, бер карасаң да бер тагын икенче елга уйлаттырган бер башлаткыч һәм быел башка еллардан нәрсәсе белән аерылып тора нинди яңалыклар бар катнашучылар өчен әйе без һәр елны яңалыклар өстәргә телибез һәм быелны инде балаларга карата яңалыклар булмаса быелны безнең остаз остазханасы барлыкка килде ул инде менә коллективларның җитәкчеләре өчен аерым программа

Безнең авылда болай көрәшмиләр. Әйтегез әле, бу сезнең монда көрәшме? Сез көрәшергә өйрәнәсезме? Юк, бу сценический искусство. Монда хәтта гади тартма да перформансның бер өлешенә әверелергә мөмкин. Кызлар, әйтегез әле, сез мастер-класска килдегезме? Сез нигә мастер класста түгел ул? Без мастер класста.
Бию хәзер мастер класс бию? Әйе.
Ә хәзер иң музыкаль мастер класска керәбез. Әйдәгез, киттек, киттек, киттек, киттек, киттек, киттек.
Әфәрин, Гөлназ, әфәрин. Сыкланып туя алмыйм синең сюжетларыңны карап. Инде мин гәрчә менә күптән түгел генә берничә сәгать элек кенә килгән булсам да, инде хәзер менә әлеге форумга тулаем чумдым һәм инде мин һәрбер мастер-класста булдым сыман кебек шикелле тоела башлады. Ә, һәм инде гомумән, дуслар, менә сез уйлыйсыздыр инде, менә монда алып баручы бу җегет ә, матур гына диванда, шундый матур студияда утырадыр дип. Ләкин бу болай гына түгел. Мин монда гәрчә үзем генә булсам да, Минем артымда, дөресрәге алдымда зур команда эшли. Шулай Гөлназ, операторлар, Руслан сәлем. Әйдәгез алкышлап алыгыз әле җегетләр, кызлар. Э, иң шәп мондый мондый җегетләр кызлар татарстанда алар бер экземплярда гына дип әйтә алам һәм э, афәрин аларга менә шул егетләр кызлар белән без инде әлеге эфирны эшләп чыгарбыз дип ышанып калабыз ә инде дуслар хәзер без гадәттә э, җанлы сәләт эфирында Яңалыкларга тукталып алабыз. Бу актуаль яңалыклар һәм инде сезнең белән берничә э, яңалыкны әйдәгез чәйнәп алыйк әле. Менә беренче яңалык. Ул да булса, кичә күке кычкырганга ышанып, кайбер кешеләр ышаналар бит, күке кычкыргач су кыйнырга ярый диләр. Менә күке кычкырганга ышанып, Ширмешән елгасында су кыйнганнар. Ә төгәлрәк әйткәндә, суда махсус перформанс күрсәтелде. нәрсә дип әйтим инде дуслар мондый эссе көннәрдә кайбер егетләрнең кыйнасы килгәндер ә, ләкин аларга сүз әйтмәсеннәр эләкмәсен өчен алар моны су коену түгел ә перформанс дип атаганнардыр бәлки шулайдыр һәм инде Менә бу тамаша сәлкешләр, сәләт дөньясы өчен генә түгел, ә балыклар өчен дә кызыклы булгандыр дип ышанып каласы килә. Һәм инде, дуслар, э, икенче яңалыгы күчәбез, ул да булса Иҗат биләр форумының катнашучыларын бик тиздән бөтен республика беләчәк. Ни өчен дисәгез, чөнки аларны республика көне уңайыннан узачак матур зур концертка, иҗади мәйданчыкка чакырганнар, чыгыш ясарга чакырганнар, җыр белән чыгыш ясарга. Һәм инде кемнәр дисәгез, Бу да Зиланд, Осылыяр һәм Мизаж төркемнәре 30 август көнне чыгыш ясаячак. Рәхим итегез Казандагы, э, биләрдә генә түгел, Казанда да аларны күреп булачак. Э, беренчедән аларга әфәрин. Монда кайберәүләре бу җирлектә генә, биләрдә генә оештылар, мәсәлән, Зиланд кебегрәк төркемнәр. Ә инде икенчедән Әлеге төркемнәрнең катнашучылары Йылдыз чир белән минемчә һич кенә дә авырмыйлар. Чөнки ни өчен? Чөнки аларның йөрәкләрендә сәләт йылдызы дигән диагноз инде бар. Икенче йылдызга монда урын була да алмый. Ә, икенче яңалыкка күчәбез. Ә, монда форумнар бик тыгыз, э, дөресен генә әйткәндә, бер-бер артлы үтеп баралар. Һәм инде менә безнең э, Монда йөрүчеләребез, сәлкешләрме, айдаманнармы, ниндидер видео төшереп алганнар. Ул да булса, монда умарта иле очып йөреп каядыр кунган. Һәм шуны менә алар хәзер биләрдә яңа алан барлыкка килгән, килгән дип сөйлиләр. Монда аланнар өст-өстенә булып тора, шуңа күрә менә тагын бер алан барлыкка килгән. Беренчедән, аларда аларда да сары төс күп. Алар да без, без дип йөриләр, һәм инде алар да безнең шикелле тырыш һәм үҗәт. Ләкин кәефләр, хәлләр ничек дигән сорауга алар ал да гөл һәй, гөл дә бал һәй, гөл дә бал һәй, гөл дә бал һәй дип җавап бирәләр икән. Менә шундый яңалыклар, дуслар, булды безнең бүгенгегә. Ә инде, о, туктагыз, туктагыз, мин бит әле сезгә бер бик кызыклы яңалыкны әйтмәдем. Хәзер Бездә бүген кунакта искиткеч музыкаль кеше булачак. Хәзер Казан дәүләт филармониясе җырчысы, Сәйлән фестивале җиңүчесе һәм инде ул да булса туганнан бирле җырлаучы. 7 яшьтән башлап фортепианода, 9 яшьтән инде саксофонда уйнаучы. Татарстанның күп кенә мәшһүр атаклы җырчылары белән бер сәхнәдә җырлаган. Мәсәлән, Илгиз Шәхразиев,

Э, ничек әле ул егетләр ничек әле ул теге канәгатьләндерелмәгәнлегегездән менә әйтеп карагыз әле шуны канәгатьләндерелмәгәнлегегездән ә хәзер ничек афәрин афәрин руслан син әйтә аласыңмы Булмый. Ә хәзер, ләкин, дуслар, минемчә һәрбер кеше әйтә ала икенче рубриканы ул да булса сораштыргалаштыргалау. Сораштыргалаштыргалау. Сораштыргалаштыргалау. Мин инде әлеге сүзне өйрәндем, ә фаил әле хаман аны җүнләп әйтә алмый. Э, димәк, э, дуслар, хәзер фаилдән махсус рубрика, ул тузга язмаган, тузга язмаган сорауларны килеп сезгә дә бәлки биргәндер, биреп йөри, әйдәгез э, фаил сиңа сүз.
Сәлам сезне янәдән сораштыргалаштыргалау рубрикасы сәламли һәм аның алып баручысы мин Фаил Баязитов. Әйдәгез киттек, сәлкешләр әйдә баннар белән сөйләшеп алабыз. Алай кеше җыелганга гына килдем дә син дә. Иртәгә бит инде безнең президентыбыз килә, шулай бит. Ага. Һәрбер төркем нидер бүләк әзерләргә тиеш иде. Сез ни бүләк әзерләдегез? Пельмени. Президентка пельмени.
Әйе.
Мин бу мизгелне күрәсем килә иртәгә. Көдрә чәчләрне сезгә розаткада бирделәрме или ничек? Юк, химзавивка. Химзавивка.
Химзаводта? Монда көрәш була дигән Ари, синең әйдә маңа әйтте, син көрәштә катнашасың диде әйме? Юк, мин көрәшмим. Мин Көрәш. җырлыйм гына. Матур, шулай көрәшчеләрчә җырлыйсыңмы? Юк.
М. Болай итеп бу. Менә биләрдә көч җыя торган урын бар диләр. әйме? Ул урын кайда икән? Һәр җирдә, һәр җирдә кая без йөрибез. Чөнки шул көч үзебездән чыга. Көч урыны кайда икән?
Өйдә.
Минемчә мастер-классларда да шулай, чөнки без анда рухи үсеш алабыз. Кырылтайда. Ә ашханәдә?
Керәшенчә җырлыйм. Керәшенчә. Әйе.
Әйдәле. Без урамнан барган чакта, без урамнан барган чакта, карабыз лавай хай-хай. Безнең мастер-класслар әбиләр ашына ошаган. Ана карагыз. Анда күпме аяк кием. О, исәнмесез. Әллә ашасызмы? Кара әле, менә, менә бит чын татар мөхите дияргә мөмкин, әйме теге. Килүгә үгеже кыстый башлар ашарга тәкъдим итәләр. Әйдә. Бу нинди движуха бу? Это лаборатория.
Сездә опытлар куялар мәллә? Әйе. Безнең футболкалар бер төсле. Әйе.
Ничек карыйсың? Син көнләшмисең? Юк.
Әйдә барыбер дә шулай килешик, әйме? Син бер көнне киеп йөр, мин бер көнне киеп йөрим. Яхшы.
Найклар, Адидаслар ябылды дип борчыласы юк. Менә Сәләтнең ресторы, пожалуйста, инде кирәк. Сәхенхен, җыясың, китәсең.
Тәмлеме?
Бу артык сораулар бирмәскә ничек авызны имам белә инде малай. Менә шулай. Ә, Шуның белән безнең сораштыргалаштыргалау рубрикасы тәмам. Сүзне бирәм студиягә Рүзәл Рәхиби.
Рәхмәт, Фаил, рәхмәт, шәп булды бу, искиткеч. Менә бит, Дуслар, әйдәгез сөйләшик әле, фаилне ашатыгыз. Алайса ул теләсә кемнең ризыгын алып йөри, фаил, алай яхшы түгел. Ну, яра, нәрсәдә, нәрсә булса, шул булсын дигәндәй, иң мөхиме безгә карарга бик тә кызык булды. Мин көлдем, инде мин дә көлгәч, минемчә, башка кеше гомумән килергә э, ятып ятып киләчәк ә инде дуслар э, сораулардан сорауларга күшик инде фаилнең шул хәтле кызыксынучан булуы миңа да бераз йокты бугай һәм инде хәзер мин дә сораулар яудырачакмын ә безнең иҗади кунак рубрикасы Думаю, дуслар, бездә искиткеч шәп кунак. Мин инде үзем шатландым, дөресен генә әйткәндә, Булат Минкин була дигәч, ә инде икеләтә шатландым. Булат, синең монда бөтен регалияләреңне күргәч, шок катып, мин инде бөтенесен ятлап бетерә алмадым, гафу итәрсең. Ярый, ярый. Әйтәсең? Әй, әйтмәсәң дә ярый. Юк, әйтергә кирәк, дуслар. Диге, ничек әйтә, әйтәләр бит әле. Милләт үзенең каһарманнарын, геройларын белергә тиеш. Һәм, әйе, менә әйтәбез, бүген Булат әфәнде, Булат абыйсы менә шундый дәрәҗәләргә ирешкән. Э, кино режиссеры, драматург э, Анна Каренина имерси спектакле актеры халыкара э, петергоф фильм фестиваль кинофестивалендә иң яхшы актер номинациясендә җиңүче булат минкин булатка алкышлар дуслар әйдәгез алкышлап алыйк
һәр вакыт менә мондый регаларны әйткәндә менә качасы килә менә булай син бик юк мин юк син бик оялчан кешеме ни тормышта менә юк менә монда кара Актер дигән бит Булат, нәрсәгә актер диелгән? Мин сине драматург буларак беләм, режиссер буларак беләм, кино режиссеры, э, театр режиссеры. Ә инде актер Ну, башта актердан бөтенләй бер башланды. Ага. Ә, югыйсә, юк, башта мәктәптә башланды хореографиядан. Безнең э, бик шәп мәктәп булды, чөнки безнең прям минем дипломда язылган хореография һәм театр дәресләре.

Син бит инде бездә икенче тапкыр аңлавымча. Әйе, әйе. Әлеге безнең форумда син гомумән сәләт кешесе түгел дип беләм. Син монда килеп эләккән кеше, укытучы буларак ниндидер дәрәҗәләргә. Мин Җәүдәт абыйның сүзен исемә төшердем. Җәүдәт абый әйткән иде, сәләттә булмасасың, аңа хәтле булмасасың, ул бит безнең өчен милләт өчен файдалы кеше. Анардан алырга не бар, мөмкинлек бар. Чакырыгыз андый кешене дип, ягъни безгә әгәр дә чынлап та файдалы кеше икән, милләт өчен, менә бу э, яшь балалар өчен файдалы кеше икән, димәк, без һәрвакыт чакырырга әзер. Ничек сиңа менә икенче тапкыр килү быел һәм былтыр булып чыга? Аһа, ну мин э, мин булмадым, но минем хатыным монда булган, ул Айдаман булып эшләгән. Шуңа күрә мин ничектер теге барыбер теге атмосфераны ничектер беләдер инде. Потому что сөйли дөрим. Хатын аша. Әй, хатын аша. Мин сәләтне хатын аша. Дуслар, мондый вакыйгалар э, еш булмый. Э, Ну, ну монда э, һәрвакыт теге мин беренче тапкыр килгәндә теге елны ничектер. Ул сиңа э, яхшы яктан сөйләгән булып чыга бит инде. Я, яхшы яктан, әйе. Син монда килергә булгач. Мин монда килдем дә инде һәм тагын да күрдем ул яхшылыкны. Э, чыннан да бик күңелле, бик иҗатлы. Һәр бер әйбердә анда әйбер булмый. Театрда да анда әйбер булмый. Менә монда булган әйберләр мин беренче тапкыр күрдем, чөнки Миңа Нурбәккә китик. Тагын. Тагын әйе. Ул тиге... Ниндидер мәхәббәтең бармы ул кешегә карата? Бар, шулай, шулайдыр әйе бабай. Яки кирсенчә нәфрәттән. Юк, уважение. А. Ул миңа әйткәне, гомумән без әйе, респект. Гомумән әйткәне, что мин как будто кайдыр теге райга, райга эләктем дип бабай. Я һәм мин килешәм ул сүзләр белән, чөнки менә монда ничектер теге иҗат кешеләре очраша һәм ничектер ниндидер менә бу Казан кайный һәм монда чынлап та ниндидер ут ут ничектер ут менә монда ут янды. Янып тора. Ут янып тора. Безнең дә ут яна, да. Янып тора. Ут ну, метафорически. Кура, Нурбек бит ул бит акыллы кеше. Акыллы. Ул бит калганнардан түгел бит. Хәзер мин уйлап куйдым да Җәннәт кебек, әй бит. Без бит без бит күпер аша үтәбез баштан, шулай бит? Биләргә генә алдыннан, әйме? Аннары менә сорау алалар синнән хәзерге вакытта. Димәк, чыннан да ниндидер э, җәннәте үзе бар, ул мөмкинлек, әйе. Ә менә былтыр үткән елгы эшләү белән менә быелгы эшләү нидер аерма сизеләме ике ел арасында яки былтыргысы онытылдымы инде аны юк ул онытылмады андай бер онытылмый дип дип уйлыйм чөнки

Ну, бәлки минем генә шулайдыр. Бәлки синең дә беренче тапкыр ул бит инде күп кешенең шулай беренче yeah, тапкыр yeah, истә yeah, кала, yeah, беренче yeah. тапкыр сәләткә киләләр, алар вау, сәләт, шунда аларның менә ут ут яна, ут кабынып китә һәм инде шулай алар килеп керәләр, аннары инде алар сәләтнең бер өлеше булалар һәм инде без сиңа зур рәхмәт әйтәбез сәләтнең бер өлеше булганга, дөресен генә әйткәндә. Менә син бит балаларга нәрсә өйрәтәсең, гомумән нәрсә аларга бирәсең килә?
ничектер сен драматург бит ничек драматургия ягыннан ма режиссура ягыннан ма э, бөтен яктан дип уйлыйм и актерский яктан да и драматург яктан да ничектер э, берләштерә мин э, берләштерәм ул әйберләрне тренингларда шундый минем була теге режиссурада драматургиядә ничектер төрле яклардан минемчә хәзер менә шундый кеше булырга тиеш кирәк чөнки артист ул артист кына түгел режиссер да була ала драматург да була осветитель да була ала вот шуңа күрә теге мультитаскер шулай кемнеңдер шулай башланып та китә теге зур режиссерларны актерларны карыйсың тормышларын теге ул осветитель булган анда аннары вау мында атмосферасына эләгү бит инде иң мөһиме шулай бит нинди рольдә минемчә мөһим түгелдер

Э, минемчә, чөнки аларда э, бик на театрга килсәк, анда бит инде теге карьерный рост, теге әйберләр, үз үзеңне ашау дигән әйбер бар. Кешене ашау дигән. Әйе, кешене ашау дигән әйбер бар. Метафорическом плане. Әйе, ә монда ничектер балалар э, теге менә шулай күзләр белән карыйлар, аларга нәрсәдер кирәк. Һәм син ул син үзеңнән дә бу әйберне аласың да бирәсең аларга. Но минем мастер әйткәнчә театр училищесыннан мин не то что мин аңа үзем нәрсәдер бирәм, алар да миңа нәрсәдер бирәләр. Ә нәрсә бирәләр? Ничектер. Вау, шәп сорау бирдем. Әйе, шәп, шәп сорау бирдем. Шәп сорау, әйе.
Э, Беренчедән мин өйрәнәм ничектер э, теге дәресләрне бирергә. Ә икенчедән менә шул ниндидер э, Ниндидер яктылык дип әйтимме соң? Чөнки зур кешеләрдән менә бу яктылык ничектер ә, бар ул, но ничектер менә олыгая барган сайын ничектер төшә менә кебек менә шулай. Аларга ничектер итте. А болай балалар менә болай карыйлар сиңа и все. И син уже все, син заряжен. Ничек качтын аталар бөтен әйберне.
Әйе, әйе.
Юк, андый әйберләр дә була, проблемалар да бар. Э, менә бу без җыелабыз бит инде, башта кастинг безнең булды. Аннар без шул балаларны җыйдык. Аны мин проблемаларны күрдем һәм шул проблемалар ничектер без бер-ике көндә ничектер Менә театрны алсак, ул бит коллектив эше. Һәрбер кеше коллектив коллективка бәйле һәм ничектер без ансамбль төзергә башта уйладыгыз уйладык әйе. Һәм аннары инде менә хәзер эскиз буенча эшлибез. Алла бирсә, иртәгә бар дибет бар. Иртәгә нәрсә була?
Иртәгә дигән. Иртәгә иртәгә безнең иртәгә безнең теге итоговый отчет дигән э, показ була, отчетный концерт. Көтә безне тамашачыларны.
Э, ну, бездә була теге музыкаль музыкаль шигъри э, шигъри кичә дип әйтимме хади такташ буенча мокамай поэмасы турында мокамай мокамай бу теге эй мокамай бүгін сен әллә нишләдең әйе әйе димәк сиңа уңышлар

әзрәк кенә сиңа сине бит инде сынамыйча җибәрә алмыйбыз шулай бит ярый әйдәгез әзрәк кенә уйнап алырга тәкъдим итәбез синең белән син драматург буларак син ә, теге киң уйлыйсың һәм менә кайчак ниндидер драма әсәрләренә кино әсәрләренә уйлап табырга кирәк булачак исем Әле аның русчасын да уйлап табырга кирәк, татарчасын да уйлап табырга кирәк. Кайчак әле шундый исем, анда татар хәрефләре булмасын дип уйлыйсың теге. Э, мин әзрәк теге языштыргалаштыргалыйм бит инде. Шуңа күрә э, теге русча варианты, татарча варианты без инде сиңа хәзер былай әйтәбез. Э, менә постерлар күрсәтәбез, кино постерлары мәсәлән. Син ул постерларны, постерларга исем уйлап табырга буласың тиеш буласың һәм әзер булсаң әйе әзер әйдә без постерны карыйк беренче постер кызыклы булса рәхәтрәк инде менә без монда нәрсә күрәбез бу фотолар бөтенесе сәләттән алынды Так, э, Сәләт медиа үзәге тәкъдим итә. Төп рольдә Булат Минкин. Бу син түгел әлбәттә. Э, мин түгел шулай. 10-15 э, э, бу урында титрлар булырга тиеш. Ул Казаннан килеп биләрдә икенче тапкыр. Монда беренен тизер. Менә монда әлеге сурәтне күреп, бу ну, бераз гына монда просто урындык Урындык.
Урындык, әйе. Бу нинди артхаус булырга тиеш? Артхаус киносы, әйе. Теге артхаусный шведский кино. Или артхаусный какой-то. Урындыкны күтәрү.
Урындыкны күтәрү, әйе.
Ну, шулай булсын, әйе, урындыкны күтәрү. Урындыкны күтәрү.
Бәлки ул урындыкта кемдер утырадыр. Һәм теге Айдаман Сәлкешне бит ул күтәрә. Әйе. Анда анда сәлкеш минемчә булыр. Бәлки көчле малай.
Көчле малай.
Ә, бәлки бу история успеха бер ниндидер малай. Мин күтәрдем.
Әйе, мин күтәрдем. Ул гомер буе урынды күтәргән. Әйдә бер исем сайлыйк шулардан. Угу. Нинди исем? Туктагыз инде алып аттылар. Әйе, нинди исем сайлыйбыз? Мин күтәрдем. Мин күтәрдем.
Основана на реальных событиях. Все, әйдәгез икенчесе. Икенчесе шулай ук төп рольдә Булат Минкин монда. Менә шундый кадр, бу Төркемдә кыз.
Бу кыз бу кадрда гына. Ул төп героиня, ә икенчесе Булат Минкин.
Ну, моны ничектер Нурбеккә ошаган теге хәрәкәтләре буенча.
Хәрәкәтләре. Бу да теге Минкинның түгелме икән? Берәр нинди. Әйдәгез, китайский царь. Китайский царь.
Китай патшасы. Кытай патшасы, әйе. Кытай патшасы, ә инде бу аның биючесе белән инде. Әйе. Кытай патшасы ә, бу ә, Кытай аңа хәтле беренче икенче серия аңа хәтле Кытай принцы иде. Әйе. Ә әйдә икенчесен. Бу бит Гарри Поттерның кисәләт версиясе. Ага. Нәрсә булырга мөмкин әлеге киноның исеме? Ах. Ах, сәләткә килдем. Ах. Ах, сәләткә килдем. Ах. Белмим. Ә бәлки аның нигендә букчасында, рюкзагында бер нәрсәсе бардыр. Ну, мондай белмим. Бу нәрсәдер эзли минемчә. Бу тылсым турында кино. Нәрсәдер эз... А, тылсым турында.
Тылсым турында кино булырга. Мин эзлим сәләттә ут. Мин сәләттә ут эзлим. Мин сәләттә ут эзлим.
Шәп. Мин сәләттә ут эзлим. Бар манда безнең тагын э, постерлар. Минемчә монда кино инде бар. Нинди киноның исеме нәрсә? Нинди булырга мөмкин? Э, перформанс, әйме теге. Перформанс, э. перформанс.
Минем әби әйтмешли, перформанс интернет. Перформанс, әйе.
Суда, суда. Суда, суда. Суда, суда. Суда йөзә аласыңмы? Мин сине күрми түзә алмыйм. Ә, ми- Мин өссегә түзә алмыйм, ә син түзә аласыңмы? Моның инде җыры да бар. Әйе, әйе. Ә, Яхшы, әфәрин боларга. Тагын вау. Аһа, Миннән башлама зинхар өчен. Мин дигән сүз белән. аһа. Монда ә, М. Монда артта да кешеләр бар бит әле. Әйе. Дөресен генә әйткәндә, без бу уенны Нурбәк Батуллага әзерләгән. Шулай була. Шулай була. Әмма шулай булачак, әйе. Менә монда кара, тарихи урын һәм растяжка. Тарихи урын һәм растяжка. Ничек моны әйтегез?
Без тарихны тертәбез.
Минем аягым дип әйтим. Минем аягым. Минем аягым. Юк, бар бар бит шундый нәрсәләр. Борны күккә тиде дигән. Монда аягым күккә тиде. Аягым күккә. Ә Сөембикә, Сөембикә нәрсәгә? Сөембикә нәрсәгә? Терәк, әйе. Терәк булырга. Ә, Сөембикә бит ул ава торган манараларның берсе. Әйе, әйе. Әйдәгез без әйе. Сөембикә терәге. Сөембикә терәге, әйе. Шәп, шәп, шәп, шәп. Вау. Әфәрин, Булат, әфәрин. Менә бит җиңел түгел шулай бит уйлап табу. Ниләр исемнәр инде дуслар, Булат. Без һич шиксез шатбыз синең безнең белән булганыгыз белән. Ә сез Булат абый шатмысыз? Мин бик шат. Сез әйбәт актер. Димәк, дуслар, без хәзер Булат абый сезгә менә безнең шундый матур урыныбыз Студиябез чын өйдәге кебек гитара да эленеп тора, ноутбук та бар, камералар гына күбрәк өйдәгегә караганда. Безнең менә шундый матур урыннар, лаунж зоналар һәм инде менә бер пуфикларга утырып, безнең Амалиянең, Амалиянең, Амелиянең җырлавын, уйнавын тыңлый алабыз. Рәхәтләнеп.

Афәрин! Амелия Феофанова, син бит минем, безнең бер генә. Ә, Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Шәп, алда гелки, алда гелки, безнең рәгәт шуны белхи. Беләбез, беләбез.
Ничек сиңа сәләттә? Ошыймы? Бик ошый. Ә безгә синең җырлаганың ошый, Амелия. Рәхмәт сиңа бик зур безнең белән булганың өчен. Менә менә шулай менә күз алдыбызга китерә алмыйбыз бит инде. Моннан чыгабыз да, ә анда кыр, ә син шулай балкып, матур иттереп безгә җырлыйсың. Афәрин сиңа. Тагын бер тапкыр әйдәгез алкышлап алыйк әле Амелиягә. Катырак, катырак, катырак. Инде дуслар, әлеге әлеге Амелиның җырлаганын тыңлап, мин дә әллә нинди иҗат белән кызыксынып, э, менә кул астында булган нәрсәләр белән хәтта уйный да алам. Нинди ниндирәк көй уйнарга микән? О, нәрсәләр бар? Ниндидер кызыгы бар бугай моның. ой сен нұрбек сәлем сәлем ғазал сенің тігі тез кенә килеп чыга торган гадәтең бар икән Әйе, менә барадыр ем кыр буйлап, кинәт каядыр юкка чыктым да, менә шушы студияда барлыкка килдем. Кара, син бик вакытлы килеп чыктың, ни өчен дигәндә, чөнки бездә Кырды чыкты рубрикасы. Ә. Ә инде дуслар, бездә кырды чыкты рубрикасында кырды биеген икән, мин күрмәгәнмен, ә, биеде һәм әлегә чыкмады. Син чыкма инде, яме, әзерәк безнең белән утырып кал. Ә, Нурбәк Батуллы безнең яраткан безнең стандарт сорау, стандарт сорау сианырга стандарт булмаган рәвештә җавап бирергә тиеш Нурбәк. Кәефләмичек. Башкача җавап бирә аласың да башкача. Юк, юк, күрсәтмичә генә, күрсәтмичә. Ә, күрсәтмичә? Әйе, ничек?
Кәефләр ничек? Кәефләр искиткеч әйбәт, күтәренке, тыныш, рәхәт, шәп, гөл, ал, да. Э, Син ниндидер монда дзен тоткансың кебек, менә монда йөрисең, ниндидер теге рәхәтлек, ниндидер башка дөньядан төшкән кебек. Дзен тоткан, әйе.
Нәрсә тоткан?
Дзен тоткан. Ә, дзен тоткан.
Әйе, ну безнең халыкта шулай диләр бит. Э, җен тоткан түгел.
Дзен тоткан, әйе. Юк, җен тоткан бар бит шундый сүз, теге бию җене кагылган. Әйе, әйе. Э, ат җене кагылган. Бар бит ниндидер нәрсә белән башы белән шумып, шунда эшләве. Кара әле бу кызык ачыш. Кызык ачыш. Бәлки моны җәдә табып белгәндер инде. Моны, моны синең әтиең минең әйткән иде дөресен. Ә, шулай мени? Әйе.
Ә миңа ничә әйтмәде икән ул? Ул бит теге
Рудольф Нуриев турында бар бит. Ә, иә, иә. Бию җене кагылган егет дип әйтә. Һәм рәхмәт сиңа безгә, безнең студиябезгә кергәнең өчен. Һәм инде без бүген сәләт турында сөйләшәбез. Ничек сиңа әлеге форум? ошыймы ошамыймы кайсы яклар ошый кайсы яклар ошам без язып барабыз дөрестен генә әйткәндә юк э, бик э, дөрес сорау чөнки без бит теге үсәргә телибез шуңа күрә гел бер беребез белән аралашып ниндидер э, фикерләрне ишетеп аларны туплап менә сәләтнең миңа ошаган ягын әйтә аламыйм анда узган елны яңгыраган фикерләр быел тормышка аша Менә бу искиткеч. Мәсәлән? Ә, мәсәлән, менә без ә, берничә ел элек сөйләшеп йөргән идек, менә әйбәт булыр иде э, конкурс, ярышны ә, алып куйсак, балалар җәй көне ярышмасыннар, ә, ял итсеннәр, белем алсыннар. Чөнки теге ярыш турында уйлап, дулкынланып, теге белем керми кала. Ә, шуңа күрә менә узган ел ялгышмасам беренче тапкыр ярышсыз булды һәм бөтенләй атмосфера нык үзгәрде э, уңай якка чөнки балалар э, иркенәйде алар инде теге ниндидер җаваплылык төште алар рәхәтләнеп укыйлар белем алалар һәм узган елны тагы бер кызык фикер яңгыраган иде һәм ул быел тормышка ашкан быел менә остазлар өчен аерым остаханә алар өчен аерым Э, дәресләр, очрашулар, аралашу һәм бу искиткеч яхшы дип уйлыйм мин. Чөнки беренчедән балалар остазларыннан бераз ял итеп торалар һәм э, аннан да мөхимрәге остазлар балалардан ял итеп тора. Монда сәләт аңлавымча балалар турында гына түгел, остазлар турында да уйлый. Әлбәттә, әлбәттә, һәм бу искиткеч, һәм бу бик әйбәт идея. Син тагын идеялар булса, монда яңгырып аласың, бәлки икенче елга аларда. Менә остазлык э, турында сөйли башлаган идек. Ә остазлык ничек сиңа? Гомумән, ничек бирелә ул сиңа, авырмы, ә, ошыймы ул сиңа, ошамыймы остазлык? Мин дөресен генә әйткәндә үземне остаз итеп хис итмим инде. Мин менә э, дәрес башлаган саен шулай дип әйтәм балаларга. Мин әйтәм, мин э, остаз түгел, Ә, Э, мин остаз- сезнең белән уртаклашам гына фикерләремне. Сез аны зинхар өчен үзегез тикшереп карагыз мин әйткән сүзләрне. Бәлки мин ялгышамдыр дип мин кат-кат шуны әйтергә э, яратам. Ул ничектер мине э, теге остазлык мин-минлегеннән коткарадыр кебек тоела инде. Гадиләштерә.
Э, Ие, ничектер мин үзем әле укучы булып кала беләм. Һәм ул иң мөһиме минемчә, укучы булып калу. Менә дөресен генә әйткәндә, э, мин синең менә бу сыйфатың белән сокланып туя алмыйм. Син бит инде анда э, анда саксыклар, э, әлифләр, э, алтын маскалы уриаты шулай бит. Мин э, анда с- Мәскәүләрдә, чит илләрдә

Аны сизеп алырга кирәк. Э, менә ул э, гадилек кайдан килә дип уйлыйсың?
Белмим, менә миңа, э, мин бит инде монда үскән кеше, 99 елдан бирле. Сәләт түгел. Әйе, шуңа күрә ул менә шул сакланып калган дип уйлыйм. Менә ничек 99 елда беренче тапкыр килдем. Мин бит кайтып китәргә тиеш идем, әти белән берничә көнгә генә килеп. Ләкин мин калырга теләк белдердем. Чөнки әйе. 11. 11 яшьтә.
Әйе. Һәм мин рәхәтләнеп калдым. Ул вакытта танышкан кешеләр белән һаман аралашабыз, һаман аралашабыз, һаман илһамландырабыз. Инде уртак проектлар ясыйбыз, бергә иҗат итәбез. Шуңа күрә монда теге ул яктан бер нәрсә дә үзгәрми. Теге сәләтнең шундый кызык ягы бар аны, ул сине килү белән синнән йолдыз ясый да һәм сиңа инде син бая үзең әйткән идең дөрес әйттең теге йолдызлык шигырь куркыныч түгел куркыныч түгел һичшиксез әйе шуңа күрә бик яхшы ул рәхмәт сиңа гомумән монда безнең белән һәм балаларга шундый ничек өлеш биргәнең өчен үзеңне тәҗрибәң белән уртаклашканың өчен һәм менә балалар ничек кабул итә һәм гомумән теге аларга менә бу синең син биргән белемнәр син биргән менә бу тәҗрибә бер ничек ничек кабул ителә Э, менә елдан ел менә без бергә үсәбез мин шулай тоям без аерым аерым үсә алмыйбыз икән менә балалар

үзенең теге эмоцияләрен э, контрольдә тота алмый торган ул шатланса шатлана моңайса моңая дигән шикелле ә быел инде без ничектер дәү, дәү үскәнбез балалар да ничектер э, аңлап килүчеләр күбрәк э, инде кабул итү информацияне мәгълүматны кабул итү сыйфаты үскән һәм әлбәттә менә аларга бирелгән иркенлек ул уңайга бара Теге нәрсә дип әйтим, менә остазлары хәзер аерым үз эшләре белән мәшгуль, теге аларны артык контрольдә тотмау, киресенчә файдага киткән. Иркенлек, минемчә, ниндидер нәрсә. Үстерә, әйе, үстерә, үстерә.
Иркенлек дигәннән без сиңа хәзер иркенлек бирәчәкбез. Күпмедер без сиңа без дип инде мин команда турында әйтәм, менә безнең командабыз, без менә сәләт Җанлы сәләт студиясендә һәм инде әлеге команда көн саен ниндидер яңалыклар уйлый, ниндидер сценарийлар яза һәм инде ниндидер уеннар да уйлап таба безнең махсус кунакларыбызга. Сиңа менә шундый уен иркенлек дигәннән сиңа сайларга кирәк булачак. Сайларга кирәк булачак. Менә монда 6 сан. 6 саннан Син берсен сайларга тиеш буласың, кайсы күңелеңә ята. Э, синең туган көнең кайчан? 6 март. Ну, бәлки 6 санын сайлый. Әйдә, әйдә. 6 санын сайлый аласың һәм анда сиңа Басасыңмы? Э, юк, ул хәзер чыгарга тиеш. 6 саны анда Сезнең өчен билембез гади. Сәләт сүрәннәрен хәрәкәтләр белән күрсәтергә кирәк. Хәзер яңадан 6 санын кабызыгыз әле җегетләр. Һә, кабызам. Сезнең өчен билембез гади. Сәләт сүрәннәрен хәрәкәтләр белән күрсәтергә кирәк.
Сәләт сәрәннәрен хәрәкәтләр белән күрсәтергә кирәк. Тукта, аңлавымча бу э, миңа ниндидер бирем. Сиңа да гына түгел, монда икебезгә дә бирем. Э, монда әйткәннәр инде мендәр астында ачып кара әле. Астында ниндидер биремнәр булырга тиеш, чөнки мин күрергә тиеш түгел инде биремнәрне. Хәзер мондый бу биремне мин кагыйдәләрен монысын аңлаттылар, сиңа булайрак. Менә хәзер аларны ачасың, карыйсың, анда ниндидер сөрән язылган булырга тиеш сәләттә. Син шуларны э, бер-бер артлы күрсәтергә тиеш буласың миңа, ә мин инде хәрәкәтләр белән утырган килеш, ә инде мин аны белергә тиеш буласың. Булам. Ә, сүзсез, тавышсыз, ләкин хәрәкәтле. Пантомим рәвешендә э, крокодил, татарча була крокодил?

Дуслар, бездә бүген ишетмим. Шәф, алда гелһей. Ә, шулмы? Син син бик кызык күрсәтәсең. Монда ни өчен мин танымадым башланып?
Көзән җыердан Ә монысы нәрсә идесең? Хикәяләр ничек тыңлый бит аннан Кол кая аягымны көзән җыера. Мин болай тырып утырыйм әле, ярыйм. Там ялайт. А, бусын җыера башлады көзән. Кара, көне төне биегәч. Кәефләр, кәефләр ничек дигәч, көзән җыера башлады кайбер кешеләрдә. Бу чынлап. Ага. Син үзеңне растяжканы чәчәргә. Юк, чынлап авырта башлады. Ага.
Кара.
Кара ничә. Мин бу сирәне белергә тиешме? Юк, бу сирән түгел.
Бу, а, димәк, дуслар, Дүрбәкнең дәресе башланды. Мин шулай гына утырам, ә? Бу, бу ниндидер йоганың. Ә, бу син шулай. Ә, мин күрсәт, бусы күрсәтәм. Ошибыз, ошибыз.

Әйе. Килеп керде, Рабит абый сәләт э, территориясе буенча йөргәндә, э, нәрсәдер кешеләр ашап утыралар һәм инде ул аларга аш булсын һәм бергә булсын, шулай әйдәгез, шулай дип э, җавап бирик дип тәкъдим иткән иде. Һәм бу тотып алынып сәләттә кулланыла башлады. Менә нинди зур хәрәкәткә әйләнделәр. Беренче вакытта авыр иде сәләт кәләкәш, рәхмәт дип әйтәсе килә. Ош булсын, рәхмәт. Ә хәзер менә э, э, гади тормышта дип әйтик инде. Авыр әйбә. Э, юк, аш булсын дип әйтсәң, бергә булсын дип кеше җавап бирсә, син аның сәләттә булганын беләсең. Ул инде шундый теге пароль кебек. Аш булсын, тикшереп карыйсың. Бергә булсын дисә, метрода еракта бер кешене күрәсең дә
беттеме әллә нәрсә әйе бетте биремнәр шулай гына иде мени әйе өчәү генә белмим бәлки югал хөрмәтле безнең командабыз сез бигрәк мине ни дип уйладыгыз бугай инде сәләттә үсмәгән дип уйладыгыз яки мине Ләкин син начар күрсәтә дип. Начар күрсәтә дип уйлаганнар. Чынлап бит инде монда теге син барыбер театр тормышы белән яшисең, хореография тормышы белән яшисең, һәм аннары безгә сәләткә киләсең. Димәк, дуслар, әфәрин безнең кунагыбызга, керде чыкты кунагыбызга. О, әйдәгез алкышлап алыйк. Һәм былай әфәрин дип кычкырмыйбыз инде теге. Әфәрин дип әйттек. Рәхмәт сиңа һәм инде бергәләшеп Без тамашачылар белән шул гомер буе шул вакыт дәвамында арасында безнең белән булганыгыз өчен һәм инде безнең тапшыруны караганыгыз өчен зур рәхмәтләр сезгә һәм инде биләрдән кайнар-кайнар сәламнәр һәм сезнең белән сау булашмыйбыз, дуслар. Ни өчен дигәндә, без киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Һәм инде, дуслар,